Hawa. Ýöne ýurt garşy alsyn, gutly bolsun. Sagly ýalkam. Haý, tüweleme. Hawa. Öň ikimiz görşümiz dogam eýdýäs. Ýok, indi sen birinji gezek görşüm haw. Men o aw-aw diýenimi zadyny saňa gürrüň berdimmi, aw-aw awlaýşymy? Ýok, haw, aýdyp otyryn-a men seni birinji gezek görşüm diýip. Men göçüp gelenmi ýaňy-aw. Şeýdemi, gutly bolsun. Şojagaz ýerim bir dynaýyn diýdim, ol goňşy gelip gitsin diýip pil depip ýörsüň-aý. Hawa. O aýal maşgalaň işine goşulyşyp ýörmezler-aw. Näme? Bir erkek adam bir oturyp bir telewizor görer, wideo görer. Beh. Ol pile maňa aýal iş bolýamy? Aý, ony kän, oňa-da ol bolýar. Hä, şeýdi, ýow, bi. Ol ýaş wagtym bar-a men. Hum. Gaty ýaşdym-da, ol. Hawa. Irki döwürde awy, awa gidýärdim. Bah. Soňundan awy irläp ugradym-da, diňe ýolbars awlap ugradym. Oho, oho. Ol guş zat boljak bolsa, gapydan çykyp, öýdäkä bir jazz zat ediber, ýagyňy ýakyber diýip bir sygyrsam, ojagyň daşy guş bolup Gazyň daşyna tegelenip otyrlar. Tegelenip otyrlar-da guşlar. Ýöne men ýolbarsa awlaýan. Ana, ana. Ýaş wagtym ýa ýaba motorym bar. Aý, ýaba motor. Seň ýaş wagtyň ýaba motor barmy o wagt? Aý, näme diýdim, öňüme çykdyň Nurdyň, ýaba-da, ýabam näme? O gyzyl jyr motordyr-laý ol. Jyrym, jyr, şu motorum bolsa men ýabam diýen oňa. Hä, özüň öz ýanyňda. Hawa. Hä. Eý, şuny gara. Gaýraky gum. Hawa. 180 190 basyp barýanlar. Eý, goňşy ýene o motor 180-e çykanok. How, goňşy. Eý, nädýäň? 180 diýip ýazyp goýdum ruçka bilen. Hawa. Daňym şu 180. Aha. Onu 180 bilen bar- barýaňlar onda. Aý, bo, özüň şu 180 Hawa. barýan ýalysyň-da. Aý bolýa-ha bu. Onda ýüz segsen, ýüz togsan hä diý sen diňe. Hä. Onda gumy baraýynda ýerimde bir öňümden bir ýolbars çykyp ynha okdurylyp barýa-da. Oho, oho. Onda menem düşdüm yzyna. Aha. Onda ikimiziň aramyzdan bir zat geçip gitdi. Bir başga bir ýolbars. Waý, bu. Erkek ýolbars eken. Waý, waý. Ol giden ýolbars bolup ýatyrmy? Hawa, ýolbars giden ýolbars otlaşyp ýörä otar. Onda o ýolbars oýdum bir ýolbarsyň yzyna gitdi. Hawa. Onda tutag etdirin bara. Beýige çykyp ýüzüme seret diýip. Dur häk ýolbert. Be, seň ýüzüňe he. Hawa, ula a diýip agzyny açdy, men sokdum agzyny agzyndan elimi. Oho, oho. Göreniň men-dä. Hä, baý bo. Onuň elim bir boşluga çykandyr şeýden bolýup dur. Haý, ha. Elime bir zat ildi. Aha. Seredip otursam guýruk eken. Ýaňky ýol borsuň. Hawa. Ol çekäýmenmi? Aý. Çöwrüli duruberdi ýa ýol. Heý ho, aý. Oýun edýäň meň bilen. Bi. Ony agam bagşyra diýdi. Bagşylar sen git gözüme görünme diýdi. Kime? Ýolbarsa kime bor, ýolbarsa diýdim. Ha, baý, düşünýär ol-a. Düşünmän çöwrülende düşüner-dä haw. Baý, ba, hawa. Onda beýleki ýolbarsyň geljek diýdim-ä oňa men. Hä? Onda bardym oň ýanyna. Hä, hä, gürleşen. Hawa, hawa. O-da aňyrky beýigiň üstünde maňa seredýän bolup dur. Be, menem goşany alyp, iki gözünem gaplap, iki gözüň orta arasyndan nädindir öýdýän. Aý, güwlederdiň ony. Güwletjekdim, göçmedi. O nä? Aý, ok çyg çekip minäýmem jübimnet-dä. Hä, şu jigimiň gözümi? Hawa. Hä, düşnük, duý. Onda şo birinji ýolbardy göreňde bir şalaja tisginä geldiň-dä, ha? Aý, şondanmy, başga zatdan Ha. Onda bir jibimden alyp iki iki gözüňem gaplap, iki gözüň orta arasyndan Ha. häk aýdanyň bol indi. Hawa. Güm, güm. Ana, ana. Dört aýagyny ýokary galdyryp ýatyr janawy. Ýaňky ýolbars. Hawa. Haý. Ondan soýuşdyryp, ýolbardy bir ýana derzini bir ýana oklap goýberdim. Ýolbardy. Ha. Onuň derzini duzlaşdyryp, Beýle meselesi hem häki ýolbars ýok. Haýsy ýolbars? Şol dersini sypyran ýolbars. Hawa. Owarsy çym-gyzyl gaçyp gidiberipdirmi? Hawa, agam bagşyna diýdi, gidip barýarka. Waý, bu. Ondan oba ýolbarssyz gelseň hem ýolbars getirjek diýdimdämi? Hüm. Ondan aňyrky beýigiň aňyrsyna geçensoň seretdim, ol giden Ýolbars hyrdy otlaşan bolup ýör. Baý, bo. Hawa. Onuň saýlamaly içinden bir oba getiren görä bir daýwrany getirmeli la. Hmm. Ona sen gelip gidin içinde bir. Ýol barsyň. O, aha. Men mi diýdi? Sen ýanyňdaky gelip gelsin bäri, o diýdi. Baý, baý. Ha. Gyýmaň ýüpüni alak etdin, halka çyk ýazar, kelleň götürjünden diýdi. Hmm. A, men gitmäýin diýdi. Gaýtaryşmy geçir kelleň diýdi. Ya, ha. Ondan gidip bir oba girdim girdim etdimem. Hmm. Tur tur işe git dip öýdäki. Äý. Senem bir. Meni işden goýup, öýe baryp gaýdyp gaýdyp, goňşy gelse gelsin, goňşy gelse gelsin. Bar aýtsaňam şudymy? Başgada bar äli. Yo başy şun ýaly bolsa soňundan ony näl? Soňunma. On ýaly zatlar mende de bar ony aýdyp bermeli bolsa. Aýt da aýdyr ýaly. Senden hem käni diýädim ha bu. Ondan ýöne bar ya meň gidişime seňki ýaly gyzylja motor däl meňki hol ulurak gara motor böwür çykyp duran bileňmi? Ana keýwanam gelip duray bazardan ýerine. Aýt berende. Ine aw etirip berende. Aw etirip berende. Tiş bäri. Aýt tüweleme tüweleme. Aşyrjan ýene. Daň bilen türk gidişim. Bir gidenem zat aldym. Şu bir gezekde bar zat getireýin. Powwola bazara. Bazara gitjek. Kömek döşäýmelä bir. Aý dogrudan hem owur aýal maşgala kömege dämeli ekende aw sen. Özi gün äkärin. Ha. Men bir gezekde getir diýemok owa. Iki üç gezek gatnaýmaly. Oý. Onda sen näme işlemeli onda? O getiren zatlaryny saýlaşdyrmaly, hasaplaşdyrmaly, o näme bişirip näme düşürmelidigini bilmeli aw men. Näçe wagta ýetýän aw sen. Aý. Men hem boş oturamok aýda. Aý bolýada oňşy gaýrat ediberiň onda. Aw öýden gürrüň berdim. Nädip aw diýýär ne gaýt. Şeýle bir aw diýýän ekeni. Menem üstüni ýetiräýin diýdim. Menem gidýädim ýaňky şo gara motorly. Hä. Aw. Kyrk dokuz diýerler oňa. Şeýlemi? Hawa. Onam mündim men. Hä. Menem gumaw diýýädim. Hä. Ondan gidýän bolsaň oňa gara ol paworotlyk diýen tarap görkezýän çyralar ýokda. Beýle öwrülseň ýakmaly-la ony. Hawa. Şonsy ýok oň. Hä. Ýok. Onuň haýsy tarapa öwrülseň özüň eliň bilen yşarat etmeli. Çepe bolsa çepe, saga bolsa saga. Ondan guma bardym, öwrülmeli saga welin, bir elimi şeýtdim. Yzda ullakan güwwülli bir zat gelýärdi, ünsem bermändim. Ýaňkur güzüläp geçdi, bir elim üşän ýaly boldy. Yzdan gelýän. Onda-da öwürdim hawa. Indi guma baryp motory sürjek bolýan açar bilen, ol elim ýok ha-ow. Hawa. Käk alyp gidiberipmi? Haý, bu ýa iki işletdi boldy. Duran ýerimde yza öwrüldimde, häl şu öwrülenje ýerime gelsem bar-a, Sagatdan asfaltyň üstünde böküp ýörden artjy. Alyp oturtdym-da gaýtdym. Ýagşam bir gep tapdyň meni işden goýup, aw utdym diýip, aý seni. Aý bu goňşy aw urdy diýen-ä. Ol oňurany bolmaý, men aw utuşym gürrüň berdimmi saňa? Waýýý, ýüz gezek gürrüň berdiň, ýüz gezek. Ýüz gezek, ýü, aýtdyň, ne aýdaýaly?